אין די לעסן גיי איך עקספלעינען וואס מיינט אימפלייד וואלעטיליטי אדער אסאך אירע רופן עס אן איי ווי, אימפלייד וואלעטיליטי, וואס איז עס, וויאזוי ארבעט עס, און פארוואס קען עס מאכן אדער צוברעכן, מעיק איט אר ברעיק איט, דיינע טרעידס. און איך וויל דיך דערמאנען אז אפשן טרעידינג אינוואלווט ריסק און זאלסט קיינמאל נישט טאטשן קיין אפשנס פאר דו ווייסט טויזנט. פראצענט וואס די טוסט, און אויב די האסט עני שאלות פליז לאז איבער א קאמענט און קען זיין מ'עט עס אדרעסן אין די קומענדיגע לעסן. און לאמיר אריינגיין אין IV. וואס מיינט IV? IV בעיסיקלי מיינט וואס איז די פרעדיקשן פון די מארקעט אויף וואס ס'גייט געשען מיט א סטאק ביי די נעקסטע שטיקל צייט. אקעי? וויאזוי גייט א סטאק מאוון גאואינג פארווערד? און וויאזוי ווערט אויסגערעכנט די איי ווי? בעסיקלי בעיסד אויף אפשען פרייזן, אויף אפשען פרייזן קען מען אייביג זען די עקסייטמענט און די פיער אין די מארקעט, ווייל זייער אסאך מענטשן לויפן צו די אפשענס מארקעט אדער ווייל זיי ווילן ספעקולירטן אדער ווייל זיי ווילן פראטעקטן פאזישאנס וואס זיי האבן, סאו לויט די אפשענס מארקעט לויט דעם קען מען זען וואס די איי ווי איז, ס'האט גארנישט צו טון מיט וואס ס'איז שוין געשען, דאס איז היסטאריקל וואלעטיליטי, HV, היסטאריקל וואלעטיליטי, איי ווי איז אימפלייד וואס מען עקספעקט אז ס'גייט געשען, ס'איז פארווארד לוקינג, מען קוקט פון פאראויס וואס עקספעקט מען ס'גייט געשען. פארוואס איז דאס א וויכטיגע זאך? ווייל אויב איז דא הויעכע איי ווי דאס מיינט מען עקספעקט א ריזיגע מאוו ארויף אדער אראפ, דאס מאכט אז א אפשן זאל זיין סאך מער עקספענסיוו און אויב דו גייסט קויפן א אפשן גייסטו באצאלן סאך מער. פון די אנדערע זייט אויב דו גייסט פארקויפן א אפשן גייסטו באקומען סאך מער ווייל ס'איז מער עקספענסיוו די אפשן. טאמער ס'איז דא אבער א לאו איי ווי, א קליינע, אימפלייד וואלעטיליטי איז אפשן טשיפער און ווען דו קויפסט גייסטו באצאלן ווייניגער און ווען דו פארקויפסט פון די אנדערע זייט גייסטו אויך באקומען ווייניגער סאו דאס עפעקט זייער שטארק וויפיל דו קאלעקטסט אדער וויפיל דו באצאלסט. פון ווי קומט די איי ווי? לכ' איז געווענליך על פי רוב די איי ווי קומט פון געוויסע פרייסינג מאדעלס אויף אפשענס, די מאוסט נאון פרייסינג מאדעל פון אפשענס ווערט אנגערופן די בלעק שאוס מאדעל, כ'גיי נישט יעצט אריינגיין אין דיטעילס פון דעם ס'איז עכט אירעלעווענט אבער אזויפיל זאלסטו נאר וויסן אז די מאדעל רעכנט אויך אויס וויאזוי די איי ווי פערסענטייל ווערט אויסגערעכנט און ס'איז ריווערס אינדזשענירט לויט די יעצטיגע פרייז פון די אפשענס, לויט וויאזוי דו זעסט די פרייזן פון די אפשענס לויט דעם ווערט אויסגערעכנט די איי ווי, באט דו דארפסט עס נישט אויסרעכענען ווייל אלע יעדע נארמאלע אפשען טשעין פון יעדע נארמאלע בראוקערידזש שטעלט דיך שוין אויך ארויס וואס די איי ווי די איי ווי פון די ספעסיפיק סטאק איז אדער פון די ספעסיפיק עקספיירעישאן דעיט, איטס נאט א פעקט ס'איז פשוט די בעליוו וואס איז דא אין די מארקעט בעיסד אויף געוויסע עקטיוויטי וואס ס'גייט זיין. וועלכע זאכן קען עפעקטן איי ווי עירנינגס, קעי למשל א קאמפעני דארף אנאונסן זייערע עירנינגס קעי ס'קען זיין אז ס'גייט טשעינדזשן א געוויסע פרייז פון די סטאק און מענטשן ווערן מער עקסייטעד אדער מער קאנסערנד סאו גייט דאס ארויפרוקן איי ווי געווענליך די סטאקס וואס זענען זייער פאפולער און זייער עקסייטינג און זייער יעדער איינער וויל זיין אין עס וועט די איי ווי ווערן אפעקטעד לויט די ווען פאר ס'קומט א ערנינגס אנאונסמענט, אויב איז דא עפעס א נייעס וואס מען עקספעקט, לאמיר זאגן מען עקספעקט א געוויסע נייעס אויף די מארקעט אליין, די פעד דארף מאכן א אנאונסמענט אדער אזעלכע זאכן, דאס קען אפעקטן די איי ווי, אדער מארקעט פעיר, מען האט מורא פון א מלחמה, אדער אזעלכע זאכן, די אלע זאכן קען אפעקטן איי ווי, און געווענליך פאר די איווענט דעמאלטס גייט ארויף איי ווי, קוקט עס אן ווי א באלון וואס ווערט אויפגעבלאזן, און גלייך ווען די אנאונסמענט איז ארויסגעקומען איז אזוי ווי דו האסט אריינגעלייגט א פין אין די בלון, פופס! ס'געט א צופאל די איי ווי און די גאנצע לופט און די גאנצע עקסייטמענט איז ארויס פון אונז, און דאס ווערט אנגערופן איי ווי קראש, סאו די סטאק מאכט נישט קיין גרויסע מאוו למשל ביי עירנינגס, אבער די אפשן פרייז ווערט צוזעצט, דו טראכסט פארוואס איך האב געקויפט א קאל אפשן, די סטאק איז ארויפגעגאנגען, פארוואס האב איך נישט געמאכט קיין געלט אויף מיין אפשן, ווייל די איי ווי האט געקראשט. ס'האט געדראפט די אייווי, סאו וועגן דעם די אפשען בייערס ווערן זייער זייער געהירט אין א צייט פון א אייווי קראש, באט פון די אנדערע זייט די אפשען סעלערס זיי בענעפיטן פון דעם ווייל זיי האבן פארקויפט די אפשען פאר זייער א טייערע פרייז און זיי קענען עס יעצט צוריק קויפן פאר א ביליגע פרייז, סאו דאס העלפט דיך צו פארשטיין וואס איז אייווי און וואס ס'מיינט היי אדער לאו אייווי קאמפעירד צו די היסטערי, דאס ווערט אנגערופן די אייווי פערסענטייל און די אייווי רענג. וואס איז די פערסענט פון די iv קאמפעירד צו די היסטאריקל וואלעטיליטי? למשל אויב דו האסט א iv רענק פון אַכציק, דאס מיינט אז iv איז אַכציק פראצענט העכער פון די פאריגע וועליו, פאר פאר דעם איז עס געווען אַכציק פראצענט ווייניגער און יעצט איז געווארן די iv מיט אַכציק פראצענט העכער. און ווען דו ווילסט פארקויפן פרימיום זעצסטו אין א פלאץ וואס האט הויעכע iv, און ווען דו ווילסט קויפן

ס'גייט ס'ווערט פלאקטשועט לויט די עקספיירעישן דעיטס האט עס דיפרענט נומבערס פון די אייווי און ווען ס'וואלט ווען געווען א איווענט פון למשל א ערנינגס פון א סטאק וואלט די אייווי ארויפגעגאנגען סאך מער און די וואלסט ווען געקענט זעהן אז די אפשען פרימיום ווערט סאך סאך טייערער לקבע דעם. סאו איך האף אז די לעסן האט דיך געהאלפן צו פארשטיין וואס ס'מיינט אימפלייד וואלעטיליטי. און אויב דו האסט עני קוועשטענס עני קאמענטס פליז לאז עס איבער אין די קאמענט סעקשאן און מאך זיכער דעט יו לייק און סובסקרייב צו די טשענעל אז אונז קענען באקומען נאך איידיעס אין די אפשענס מארקעט וויאזוי צו קענען פיינעלי מאכן סענס פון די קאמפליקעיטעד טאפיק וואס ווערט אנגערופן אפשענס און ס'זאל דיך העלפן זיין א בעסערע אפשענס טרעידער. און לאז מיך וויסן אויב עס איז דא עני אדער לעסן וואס דו וואלסט אפרישיעט אז איך זאל רעדן פון דעם אין א פיוטשער לעסן. און קענסט אויך באקומען אונזערע לעסנס אויף אימעיל ביי סובסקרייבן צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג, BLOG.